Hello guys, amamukela ka YouTube channel ya hina khome Doug Lanwani khome Nyiko Batengambani ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa popa so ya namuntlha is game time since it's Tuesday ma swi tiva hi tshama hi vuyiselana ti-game so namuntlha hi ta va hi karhi hi tlanga game Lanwani baby khome yini Lanwani lahawani hi na mati hi na coke hi na kota hi na flower so lawani i ta langa xiphephana xin'we instead u languta sayitini or u ti pfala matihlo i langa xiphephana xa yi one lexi u kumaka ko swiphephana leswiwani i four na leswi i four mati yini ya hi ndlela yaleyo so lexi u langaka xona lexi kumaka xona kuma xona.
Aha. se eish ti ta vuya nyana Before hi dya nkarhi, makhohlweni ka hi lakela, mi hi subscribela, mi commenta, mi tlhela mi share. Share. So a ri ndleve hi nghena mhakeni swi nga zi swi hola swilo leswi xa hisa ni xa titimeta. Leswi ni lavaka swo ha leswa mati na na na na swa flower, baby leswi swa baby swa baby swa Okay, papa babe, languta leyi. ladies first Ladies first.

so hi twanile ku hi ta fikisa laha fini cause um cock leyi nga hatla yi hela at least wo mapa hi flower be no ni ta phuza mati hamba nga ma lavi lona i ta ku se a fika la ka ntlumbe gan'we baby u ta ku se u fika la vote ku va ka kota u nga hi ku okay

arenze
Ah, okay okay chele lakatanga inga wari ngatati phela umboni swa manifikise ku half right kati bebe ala ku ndlula ngala kundlula bebe ni teka njhani ka sivola wana kuma ni kota
taka game la

And finally u teke two tlherisa u swi hlanganisa njhani leswi? wena u pfuvapfuva hi ku lava yimanyana se wa ni Kasi disturba nga se teleli a ni se teleli kahle This- la ku dya me a swi ni teke njhani
i wonder yini sweswi

ya right hi right i twa mati ndzeni Ah, na- na- matlhonga na lexi me
xana ndzi ka oh guys sweswani loko no kota futhi nga ku va ni matsakama ni nga munhu ta za duka khwiri la no we languta leyi tshike swipapani yi la ku cheata la ka wena Anxiety, love wa it. swi khoma khoma loko ku tlanga wena a swi khoma khoma baby kota leyi tisa wa

a hi tlangi phela a hi tlangi dya yini ku hanya ngeto langa swona tana leyo ta teka fulawa
endla fulawa ra wena not bad not bad at least i mad kumbe a hi a hi fulawa ndza chela ngopfu

Yay! Kota! Baby, lexi tiselaka mina lexi ah mabebi wehe ku na leswi swi tisaka xiswoswi
Guys, this color is nice. Yo.

la nga fulawa ka bebe na swona hinkwaswo ee na swona hinkwaswo i two ya swona sweswo ah bebe coco oho a ni ku kota ko First time release. Hey, i kasi wa yi phuka fulawa hi hi la yi se Fulawa. kuma na a ni a ku ri yini exa xin'wana a ni a ni khoma swi ri two a ni swi vonanga Ya. a swi vonaka kahle tatelela a Thank ni you. lava swo Ah, sasa.
guys ro lelisa u ndla yini baby no swi petsa ka baby
ni nga endla leswi nga na baby no petsa kasi a ku na munhu a la nga langa flower laniwani baby sweswi nyana swi la a langa flower kahle kahle ya ta yi langa baby
okay a hi fambi loko no kuma bangi yin'wanyana at least nyana eh. oh guys ka ka hisa Hmm? Hisa wa- Okay.

Swi le ka wena. A tlhela phinda ka mbirhi. Ni ta swi veka Nga ni- manyeli. a ni manyelangi.
Soni swa ku ni to teka n'wanzangi na ha viyelela ka two.
Okay, it's fine.

ri njhani khwiri kwale
teka la yimanyana Mm, teka i nga khipi nchumu ka nga bebi i munhu un'wana wo ni loyal ngopfu mina. Hi Wena?
vu- hi vu loyal u nge lunghela ka mina Ku ri lama teka.
kota kota guys

a wa ha dyi Mm-mm. vona i bayiti tinharhu kwalaho ndhawini yo hayi tonga sweswi Ah. a wu dani kulanga mi nge mi ni endlisi mi la ku dya ko tale ni xi hetisele kule
ku luma kwaku kumbe sesemodya ku khaya
bebe ni kuma kota kwalani meka sure ya wal make sure ku kuma flower

Sasa diko mbele bebe. But otherwise guys, masitiva sweswi nyana bebe ulumi ka 2 kambe na kumbe ka 3. Ni xisini babe. Ulumi ka 2 kumbe ka 3.
Nga ha xava. Hi lume ka two. Ulimeka tu babe. Mm, si ndi meka tu. Yo guys.
Mati mm. amanrhanzi pheme aniphuzi mati. Swi endla kahle loko nga phuzi mati ta kota ku phuza mati. Tshama ni mubyeni ka phuzi mati, a phuzi mati, mati ma healthy. Mati ma ni khomisa mukhuhlwani ma swi Lunghisela la mi dya na yena. A dya ni ti-flower ka baby swi right so. Okay. Ka Languta nantswo ra hala.
ti-flower. Languta hala yeke. Mm. A ta flower le no tlangile xikandzeni xa mina. Ni ta ku nyika ya wena. Ni love mina.
Mm-mm. Wachita ya echita ino. Chita kaini. Taka chimwana chimwana chita vakuchora. Mwana uyu aichita. Right, you are not a cheater. I, I wonder who enter in. Baby, and the kuna leswi u swi endlaka. Khokho. Ni endla yini ka bebe? Why is khoma khoma yi nga teki one? I fanele teka one. U le ku cheka chekeni ku xi xi nga tsakama. Hayi. Xi nga tsakama la na. Eh, eh, I teka one. mara ni talanga coca ni nga ta nga te ni nga talanga mafulawa oh guys come on a ni ta teka coca ni nga kota va lava macoca phela mina va le chiteni u hambi u swi khoma hinkwaswo ya swa antswa swi khoma hinkwaswo swi le kahle ni okay teka fine xin'we hambani maka sweswo ya baby matana ha malayo guys yo loko a ni no nge khomi hinkwaswo okay loko no kuma mati ni ku ni nga nwi ni ku lumisa kota u nga tsaka
loko ku nga
a no u ta lumise bayitini
sweswi wa nga ha swi khomi hinkwaswo swi ku teka u la ta ni riyelela ku xa le mahlweni yini a ri nchumu okay teka
a swi vona ni swi khoma hinkwaswo swi helelini la eya na u swi khoma hinkwaswo a ni ringeteli wo ringete hi xin'we xin'we rhanga u hlometela kon'we hlometelangi kota kota kota ma kahle ka baby he mina ku rhandza bemini na mina ku rhandza mara u nga ha vuyi ka baby loseriwini ri veke laha hansi kambe loko o dya na mina teka loko o dya na mina na teka ri ku tsandzini e-e come on guys bank ya mina be la ku tlanga mete hayi
languta yini a languti nchumu ndo ndo bayisanyana yes kota leyi mnandi

flower What's wrong man cheat? ngitshiteni mina Ana uri mina loko ni teka na cheat. bebe a ni to wa chita mina ni mhaka ku kuma flower sula swi sula la u ku Laha ni ta dya mafulawa ka bebe. ho sula bebe se mi ni fanele ni ginda ni swi khumbakhumba sweswo Laha ni n'wini nga toti ngopfu cause u fanele u siya xibye xa a kona. wa ha dyi kona Ndza ha dya kota mina. Se le kota ya mina lana. Tibayi ta mina leti.

water e mati ma nga rhandza
na we flower ya ku rhandza flower u tshama u huma chiche khale na ku na gogo
ri kumbe ku ri
ni rhelelisa kota guys mi nga wa come on come on come on come on

bya ta full babe timatima murhandzi at least matima head Ah, lawa yi languta le vuyi tisa vo Eh, swi helile, no, hola xixevo xixevo

leswaku qumbhile a ni ngheni ndhawu me loko nga swi nga ha ngheni nomu mani a swi hoxa hi tindleve kumbe hi tinhompfu minya kwalani na kota la come on please guys please guys khongeriseni guys va khongerisa yini u tlhela ku tikhongerisa hi wena na tola fulawuri sweswi ni nga fulawuri mi nga ta nga swa xikambi

Guck sie lassen nach.
loko hi heta kota hi fanele hi heta na fulawuri na mati loko sala kota ku hela kota hi ta continue hi mati na fulawuri hayi
mama tsakele fulawuri na mati loko va hele kota na coke game over laka lexi ko ku sala xin'we lexi loko se swi hela hi thika swo game over ni ku tsakisiwi fulawa fulawa mi hayi va khale ndzi ta ndzi ta te teka fulawa ra wena tisa moko se helelini swi tiva kahle sweswo

ri na lechasi ngopfu leri ro kopela i kota kota
nkopelo yo ka bebe swa ka ni langutele ku na ku kopela laha kopela like to be honest laha a ku na xikota ya huma eh? ya huma kota yi susa laha kumbe ku na two bite kwala

chavisa so so guys leswi swa musungule na yo video leyi le kusunguleni ku ya fikelela la makumu khense ngopfu yo ra saluta makuhleni ku ya mi helekela mi subscribe mi tlhe mi share um next video eh, ya hi ta yi posta thursday u nga rivaleni guys um eh, ende ku na xitiviso lexi a hi nga ti hi ta xi vula baby um like hi wa mune like hi ta hi ta edane hi posta every or ya Tuesday, Thursday and Saturday se a ku nge cinci nchumu mara hi to tatisa like a short video hi ta posta nkarhi wun'wana na wun'wana yeah so making sure ku loko hla swa ku wa yi wa yi follower eh, hit that bell ya ya ya ya notifi- notification ku loko yi posta i swi ta swa ku hi mi swi tiva ku yi postile postile cause so hi la ku ku ku ku ku tlakusanyana xitandard xa hina hi la ku poste ti short video mara hi a hi si na va na nkarhi wa straight so la ku ti posta nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi ti endla hi ta hamba hi ti posta nkarhi loyi hi nga ta kuma hi Endla endla hi ta hi ta posta Yeah. se mi nga rivali guys va na na hina kwala a ri na n'wina kwala loko ku ri ku ku na leswi mi lavaka ku hi byela swona or na n'we mi hi tivisa swo ku mi lava hi endla swilo swa so hayi hi titweni mo amukelekini hi ta landzelela swi tivisa swa n'wina

ya mara wa ti vona mara ya sweswi ni nga ni dyondzisa ku ni fanele ni hlamba mara Ya, eku ntsena tlumba wa vo u le ku ni cheleni la Eish. guys before hi dya nkarhi a wu ri hi vhela hi va ya ndlela leyo hi ta vona na thursday kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana leyi hi nga ta va hi karhi hi posta ti-short Short video ta videos. hina dango
Mhani wa kota hey mrs kota